Temaşevanên vedang, guhdarên vedang, dembaş. Weka van roja di bîst û duê heyva yekê de hezar û neh sed û çil û şeş Komara Mihabat hat avakirin. Ji bo vejînkirina wê serkeftinê, wê azadiyê û dilsoziya gelê Kurd pê re û nirxê wê, em ê pênasiyekê wê helkeftinê em ê bidina Komara Mehabad, Komara Kurdistan li Mehabadê. Beriya komar ava bibê. Jixwe şerê cîhanê duyemîn bû. Di wê rewşê de Komar ava bû. Şerê cîhanê duyemîn bû û Îran parçe bû. Derfet bi ser Kurdên dilsoz de, Kurdên hêvîdarê azadiyê de hat ku sûdêj wê derfetê bigirin û Azadiya xwe a bi dest bêxin û komara Mehabat ava bikin, ji wan bi taybet pêşewa ê nemir Qazî Mihemed bû. Pêşdemiya avakirina komarê ji xwe di wê demê de Komala Jiyan hatibû avakirin. Komala Jiyan li Rojhilatê Kurdistanê li Mehabatê hatibû avakirin hezar û neh sed û çil û pênc a. Û ew wê komara jiyan komara jiyana kurd xwest ku destkeftiyek netewî pêk bêne û xwe gihanda aliyên ku bercewendiyê wan di avakirina Kurdistanê de hebê. Kî bû bi taybet Yekîtiya Sovyêt. Yekîtiya Sovyet jî di milmilandinekê de bû, di şerekî û nakokîyan de bû bi dewletên hevpeyman re, bi Amerîka, Brîtanya, Fransa û a dewletên wilo yên Ewropî re û bi Amerîka re. Lewra xwest ku sûdê û berjewendî xwe pêk bêne derya gelê Kurd re li Îranê û hebûna xwe li Rojhilatê Kurdistanê bi taybet li herêma Mehabatê pêk anî û dît ku ê weke Qazî Mihemed û havriyên wî ne ew in ê ku kahribê berjewendî xwebar e pêk bêne. Siyaset û loya berjewendiyên derve lê mafê mûyê azadiyê bi cih were ew aya rast. Komela Jiyana Kurd li paytexta Azerbaycanê, Bako, bi nûnerê Sovyet re Mîr Cafer Baqrov re civiya. Mîr Cafer Baqrov plansazîk danî û piştgiriya gelê ku li Rojhilata Kurdistanê di riya Sovyet re bike û lewra Xwest guhartina bike rewşa wa û siyaseta wa de, siyasetek stratejîk ava bê, siyasî bê li gor azadkirina Rojhilatê Kurdistanê û Komara Mehabat. Lewra xwest got navê Komela Jiyanê Kurd biguharin, bikin navek siyasî û partîtî lê bibe, kirin pdk. yanî Partî Demokratî Kurdistanî ya Rojhilatê Kurdistanê û wekî dî jî ji wan xwest ku azadiya wa û statoya wa girêdayî bê bi Azerbaycanê ve, yanî ne serbixwe bê yan taybet bê. Lê wa qîma xwe neanî go divê komara gom ava bikin komareka ne girêdayî bê bi ti aliya be. Komarek otonomî bê yanî hikim zatî bê û ew civat pêk anîn û vegerihin hatin Rojhilatê Kurdistanê. Niha binyadkirina komarê yanî tesîsa wê ne. Di bîst û pêncê heyva Tîrmihê de hezar û neh sed û çil û pênc Pêşewa Qazî Mihemed û şêst endamên Komela Jiyana Kurd bi Sovyêt re li navenda we ya çandê Merkezsîqafî ya Mihabatê ra Mihabatê da civiyan û li wê derê pîlansazîkeke nêzîktir ji ragihandina Komarê re dihenî. Li wir lev kirin ku navê Komala Jiyanî Kurd bibe pdk yanî Partî Demokratî Kurdistanî Rojhilatî Kurdistanê ya Îranê û wekî dîtirkê jî Pîlansazî danîn ku Komara Mihabat ava bibe û ew Komara Mihabat bingayê mafê otonomî bê, hikim zatî bê. Biryar dan di dema wêna de bîst û du yê heyva yekê hezar û neh sed û çil û şeş a li Meydana Çarçira Komar hate ragihandin û Pêşewa Qazî Muhammed serokê komarê bû û wekî dîtirkê ala wê jî binyat kiribûn, damezrandbûn. Ala wê ji rengê ala kurdî ya netewî bûn ya bi roj lê di nav de pênûs û simbil ew hebûn lê dîsa ji wê hatibû dareştin. Kesko sor û zer bû û roj nîv roj tê de hebû. Wekî tirkê me got, pênûs û simbil ew jî tevlî kiribûn. Bûbû ala Komara Mehabat ya Mafê Otonomî ya Kurdistanê Rojhilatê Kurdistanê û ji xwe me got Pêşewa Qazî Muhammed serokê wê jî bû û serokê PDK'ê jî bû, Partî Demokratî Kurdistanî ya Îranê. Komara Mehabatê piştî hat ragihandin qada çarçira li meydana çarçira bû rojek dîrokî, bû kêfxweşî, bi govenda, bi tilîliya, bi gotara û di wê ragihandina komarê de gelek siyasetmedar, roşenbîr, kurdperwar, û gelek û dostên we jî û em karin bêjin ji Kurdistanê tev jî nûnerina aliyên Kurdistanê di wê ahengê de beşdar bûn. Hikûmeta xwe ava kin ji dozdeh wezîra. Me got, Nemir Pêşewa Qazî Muhemed serokê komarê bû û serokwezîrê wêna Hacî Baba Şêx Cemiyan bû serokwezîr û Kerîm Ehmed Ehmedî wezîrê berîdê. Menav Kerîmî wezîrê perwerdê. Mihemedemin Hisên yê navxweyî yê wezîrê daxiliyê. Hacî Rehman Elxan Zada yê trafîkê yê mirûrê, Ehmed Îlhay Îlahî yê abûrî yê îqtîsad bû, Hacî Mistefa Dawid yê bazirganî bû, Mehmûd Welî Zada yê çandiniyê bû, Xelîl Xisroyî ê karûbar bû yê kar bû. Şû'ul Emel Sedîqê Heyderî yê ragihandinê, yanî dozdeh wezîr bûn û ew hikûmet hat ragihandin û wê hikûmetê bi karê xwe radibû û nûneriyê xwe, nûnerê xwe û heta li dewletna Ewropî û derve jî Danîbûn. Yekîtiya Sovyet me got ji milmilaniya wê bi dewleta re bû piştgir ji wê komarê re û bû alîgir û em karin bêjin heta demekê yazdeh heyva bi taybet jê re bû alîkar û wê de wê wê komarê jî gelek destkeftiyên netewî jî pêk anîn. Mînaka Rêbazên xwe yê dibistana ê perwerdê kirin bi zimanê kurdî û taybet yanî ne pirtûkê Îranê hiştin, ne hikûmeta Îranê hiştin. Pirtûk ne xwe wa pêk anîn û serbawerî û hişmendiya netewî û çanda kurdî wa rêbazê xwe ava kirin û dibistanê xwe da perwerda pê dan. Çapxane ka çapxane jî hebû û radyo jî û rojnama Kurdistan. Rojnama Kurdistan em karin bêjin rojnama duwemîn bû ya piştî ya Miqdad Midhat Başa. Ewa jî ew navlê kir ku ew rojnama Kurdistan ava kirin û şixwa guh dane jinê em zanine tewama ya Kurd heta radeyekî guh dê jinê piştgiriyayê dike mafiyê nenaskê. bi saya hevjîna li min Qazî Mihemed ya ku navê Mîna Xwedê lê bibûrê ew ê yekîtiya jinên Kurdistanê ava kir û wekî Tirkê ji xwe di wê demê de hestên netewî xweşik geş bûn bi taybet li Kurdistanê tev û derve. û gelek Kurdistaniyan serdana wan jî dikir û têkilî wan vekin û pîroz jî dikirin û heta ji Kurdê me yê Sûrî bi giştî û Rojava bi taybet Zinar Sirûpî bi navê bûn nûner yan şander Mebûs ê siyasetmedarên me di hezar û neh sed û çil û şeş hat e û çû serdana Mehabatê û bi nemir Pêşewa Qazî Mihemed re jî civiya. Weke em dizanin ku Seydayê Berzanî jî bi pênc sed pêşmergeyî ve çû tevlî bû û bû hêz ji wê komarê re. Yanî em karin bêjin hestekî netewî heta radeyekê xwert bû û miletê Kurd xwe lê kom dikir û ji Başûrê Kurdistanê jî Gelek efserên me yên welatparêz di bad ê Pêşmerge ew jî çûn tevlî bûn ji wana Izzet Abdulazîz û Mihemed Mehmûd ev hemû efser bûn dîrok ew tomar kirine kesên mêrxas bûn Xêrallah Abdulkerîm û Mistefa Xoşnaw. Ev bûna karin bên serkirda di artêşa Komara Mehabat a di bin siha Sedayê Barzanî de lê nemir Pêşewa Qazî Mihemed serokê artêşê bi xwe jî bû. Serokê artêşê bû, serokê PDK bû û serokê Komarê jî bû. Em karin bêjin mixabin yazdeh heyva ew Komar Ma lê herivî sedemê herivandinê dîsa em karin gazina heta radeyekê mistewakê em ji kurdê xwe bikin ku kurd namahana mixabin nav welat parêzin tevlî azadiyê nabin. Beşekî gelek mezin li rilatê Kurdistanê ji roşenbîr a, siyasetmedar a, ji eşîr a û ji kesayetên civakî mixabin ji ber berjewendiyê xwe û ji ber hişmendiya xwe ya sext a Tev li wê komarê nebûn, yanî komara me hêza wê ne gelek xurt bû. Hinekî bi Rûsya ve hatibû girêdan. Ji loma dema ku Rûsya xwe jê vekişand û destê xwe jê vekişand, zûka herivî ew komar. Rûsya peymanên aborî bi rejîma Îranê re ser gazê û petrolê hemze kirin, ji dêla wê na destê xwe ji komarê vekişînê û wekî Tirkê jî ew na jî û Amerîka û Rûsya wa Amerîka jî û Ferensa û Brîtanya wa jî li hev dû kir ser yekîtiya Îranê ku Îran vegerê weke berê wextê ku wilo hemze kir peymana siyasî xwe jê vekişa komar zûkanê herivî. Lazerî mixabin û komar ma got hêza wê ne gelek xurt bû, em karin bikin sûncê gel ê kurd got xwe lê xwedî nederket heta hêza wê ne xurt bû û zûkanê herivî jî û dema got herivî jî Seydayê Berzanî jî bi xwe ve pênc sed pêşmergî ve dîsa derbasî Sovyet bû lê mixabin li wir jî Sovyetî ti nirx ji wir jî negirt. Li gor ez zanim weke lêkolîna min a dîrokê a taybet ew a Sovyet jî Seyê Barzanî kiribû geravekê de yanî cezîrêkê de û qut kiribû jiyanê nedihişt têkilî wî bi Kurda re li wê dê hebir. Heta pêncî û heşta piştî Abdülkerim Kasım hate ser hikmê Iraqê û xwest pirsgirêka Kurd çareser bike bakiriyê de ji wê ji wê dorpêçkirin ji wê hîsarê ya wê geravê de nûka hata Başûrê Kurdistanê û hata Iraqê. Em karin bê ji mixabin gazin ji me Kurda bû ku ma ew komar hê bi hêz nekir û heta ku zûkanê heribî û mixabin wextê ku Sovyet berjewendiyê wêna meşîn û û û destê xwe jê kişand û ji alîkî dî ve jî xwe hêşmendiya zanistî netewî jî di wê demê de ne gelek pêşket bû ne nûjen bû yanî nirxê hestê netewî ne gelek hatibûn komkirin lê ne ku bi saya Pêşewa Nemir Qazî Mihemed û hevalî wan navana weke ne Qasim birayê wî na jî weke Sedir û yên dîtirkê bana belkî ew komar ava nebû bana. Encamê wê na Zar carî mixabin piştî Komal Hervî, Mebûs Zey Barzanî çû Sovyet û her sê çar efserê me yê Kurdê Başûr jî piştî hikûmeta Iraqê lêborîn ragihand, vegerhan hatin ew ê ku niha me navêya gotî ew girtin û mixabin bi dar vekirin lê wa jî û ne min Pêşewa Qazî Mihemed jî Qewîtiyê xwe nivîsandibûn, gotibûn tu cara ji dijmina bawer nekin, ji sozê wa bawer nekin, lêborînê wa bawer nekin û ji ola ku pê ew pê dibakin çi ol bê ji wa jî bawer nekin. Ji ber olê jî pêk nayînin, soza jî pêk nayînin. Mixabin Qazî Mihemed jî. Pêşewa Nemir jî ew jî hate bidarvekirin lê got qevîtîka wî jî heye xwedê caran em lêvegirin qevîtîka gella xweş e, qevîtîka dirêj e lê ya got ez karin bêjim hevjînayî mîn e gotî got ka tu jî here ji derve yanî birava ji komarê birava ewî gotine got dîrok dîrok wê ji bîr nake hatiye tomarkirin gota hevjîn mîna gotî gota heşt zarok hena bi xatirê va zaroka ka em biravin Ewî li hevjîna xwe mîna vegerand, got, Ma zarokên min zarokê kurda çêtir in. Wa kurdê ku hêviyê xwe dane min û bi min re bûne heval. Ez ji ber wa ez ji dev wan naqerim. Lewra vê ca rejîma Îranê tang di baba û firok anîna Serzikê Komara Mehabat û Qazî Mihemed dîl kirin û bi wî ve û û bi birayî wan di birayî wî ve sih û yekê heyva Adarê hezar û neh sed û çil û hefta bi dar ve kirin. Cihê we behişt bê û dîrok we ji bîr nakî. Ez ê xaleka dî jî bêjim vê helkeftina bîst û duê heyvê, bîst û yekê heyvê damezrandina Rêveberiya Xweser e jî. Ya ku ev sêzdeh sala ava ya. Sêzdeh sal gelek neyara û dijmina êrîş kirin û pîlan dayîn ku wê jî biherivîn weke mihebatê lê ev sêzdeh sala ev rêveberiya xweser di azadiya xwe de berdewam e li gor zextê ser, li gor helwestê neyaran, li gor êrîşên dagirkeran, firokên wan ê nexasm ê ku va va va roja li ser av û karebê û milet sivîl a. û hêzên me berdewam in jî ev rêveberî berdewam e û hêviya me ew e ku wê berdewam bê ji ber ku hêza wê heye û kariye xwe di qada navdewletî de cihê xwe ferz bike. Pişta wê heye heta îro jî. Yanî kurdê me gotina war eware lê ne bihara Yan dîsa ew Kurdistana, ew azadiya mîna Komaran Mehabat a lê war ne li gor dijmina ya Rêveberiya Xweser berdewam bê. Hêza wê ya xurt, Hêza Sûra Dîmokrat û YPG û YPJ a û em hêvîna bibe deriyê azadiyê mîna Başûrê Kurdistanê û li va parçeyê dî jî û Kurdistan azad bê û gelê Kurd azad bê. Ev roja bîst û yekê Rêveberiya Xweser pîroz bê, ev azadiya me û ew azadiya komara Mehabat û ew tekoşîna wa kurdpereyên we pir kurdpereyên